Ma għabżu, għax intu mbagħad għamil dawk it-tliet xhur. Ejja.
Mbagħad hawnhekk eh, erġajt ħalt it-tieni darba. Iva. Il-ħabs. Li kellek hemm kellek? Ehm, Tħalt il-ħabs it-tieni darba naħseb. Xiġifieri 17, 18, ma tantx kont il-bot. Xi 17, 18. Eh, U għalfejn tħalt it-tieni darba. Mela jena tlift il-bejl tiegħi. Xiġifieri tlift il-bejl tiegħek. Mela, ehm, Jien kont immur niffirma l-għassa. Kont insib l-għassa magħluqa ħafna, jiġifieri hemm ommi bħala xhud dan mhux affarijiet li qed nivvinta jiena. Kont immur l-għassa u kont insib l-għassa magħluqa. Kont provajt nagħmel li nista', jiġifieri ġieli mort darbtejn, ġieli mort tliet darbiet. Meta dak ma bidilx jirnexxi bdejt nitfa' nota taħt il-bieb, jiġifieri din hija vera kont inġorr bajra u karta fuqi. Kull darba li mmur. Għadd apposta biex jekk jiena nsibha magħluqa nikteb Mason Nets, id-data ta' dak iż-żmien u fix-x'ħin mort. U ġieli anke kemm-il darba mort, eżempju I came three times and found the door closed u kont nitfaħħilhom minn taħt il-bieb. Għamlet differenza. Naqqas xejn. Darba minnhom irċevej telefonata li sejħu li minn l-għassa. Qalu li aħna rridu hawnhekk għax għandna bżonn ninkellmuk. Għattilhom, all right, għattilhom ħanaqbad it-triq u nimxi. Sakemm wasalt l-għassa, Dħalt l-għassa, qattalhom għall-IS, qatlhom ejn se n-nies, qatlu ċempiltuli biex niġi ngħadda l-għassa nkellmhom. Qalli tieni sekonda. Qabad iqallef l-affarijiet tiegħu biex jara kemm x'mandat bil-Malti. Qalli aħna ma kellniex bżonnok ta' qalli naħseb ħadu xi żball. Qatlu all right u tlaqt. Għaddew jumejn, nerġa' nirċievi telefonata mill-għassa qaluli isma' waħda hawnhekk għandna bżonn inkellmuk. U dak iż-żmien waslitni ommi dik il-partikolarment ġurnata. Mort l-għassa, dħalt, qalli inti għandek mandat tal-arrest, bla bla bla, ħa nniżżluk il-lock up għax il-bail tiegħek ittieħed. Bum bum, jiġifieri jiena daqs ma kellix idea, la ommi, la jiena, tista' timmaġna ħriġt barra ngħid lil ommi għat-tieni darba, jien sejjer il-ħabs. Sejjer il-ħabs għala? Għax m'iniex niffirma apparentament, fhimt? Dak, insomma, jien qas kont naf il-għaliex ittieħed il-big, fhimt, għax huma jridu jniżżluni l-lock-up. U niftakarni, mhux b'mod kiesaħ jew inkella b'mod dan, imma ma kont naf x'inhu ġej għalija, l-lock-up huwa ħafna ikrah mill-ħabs, jiġifieri ħa nkun onest, il-lock-up. Il-lock-up id-depo qed tgħid? Id-depo hija, fis-sens, id-depo, għalija personali l-esperjenza d-depo hija ħafna itqal mill-ħabs. Għax Ġo dik il-kamra ma tara xejn ħlief ħmieġ madwarek m'hemmx, jiġifieri kien iddejjaqni. Il-ħabs kien iddejjaqni wkoll, però l-lock-up kont nibża' minnu ġenwinament, jiġifieri, ġenwinament ħafna ħafna. Qalli iva, qalli inti għall-ħabs, qalli però jniżżluk għada filgħodu. Għedtlu il għaliex ħa jniżżluni għada filgħodu, qalli ma nafx, ma nafx. Għedtu hemm xi tali mod li tista' Minn hawn ħa mmorru għall-ħabs. Kont naf li jekk ħa mmur il-ħabs ħa jkolli ċella għall-inqas tiegħi, l-għada ġġiblilha l-affarijiet ommi, u forsi nkun daqsxejn żgħir aktar komdu milli nkun il-lock-up. U hekk ġara. Hekk ġara. Itteħidt il-ħabs, tlajt il-Qorti, dehrt quddiem il-Maġistrata, U inti fil-liġi għandek li meta bniedem jitlef il-bejl u m'għandux depożitu għax jiena l-bejl tiegħi kien mingħajr depożitu, però jekk jintilef li l-bejl kelli nħallas 25,000. Tifel ta' sittax-il sena irid iħallas 25,000, jiġifieri come on, taf kif. Jien 25,000 ma kellix. Sbatax naħseb kellek by this time. Sorry, sbatax. 25,000 jiena ma kellix. Allura ġejt li rrid niskonta s-sentenza, irrid niskonta s-sentenza għal dawn il-25,000. U l-sentenza minimum kienet ta' sitt xhur u l-iktar ta' sena u nofs. Jiena ħadt sena u nofs. Hi tattek sena u nofs. Hi tatni sena u nofs. Dik xi ħaġa li jiddeċiedi l-ġudikant kemm tieħu? Iva, li jiddeċiedi l-Maġistrat. U l-Maġistrat iddeċieda li jtini sena u nofs. Jiġifieri jiena kont naf li sena u nofs mhux qed nitkellmu t-tmien xhur tal-ħabs u mbagħad. U meta kont il-Qorti ppruvajt tagħmel il-każ li isma' jiena kont ninżel hemm, kont inħalli nota. Dak iż-żmien sfortunatament kelli naħseb avukat li kien jaf inqas milli naf jiena, ħa nitkellem ċar u tond. Kien għaddej bija biż-żmien, jiġifieri għaddej bija biż-żmien kbir, jiġifieri kien Jiena sbatax-il sena kellni, fis-sens kif taqbad tgħid ċertu affarijiet ma jkollokx il-maturità li ddefes rasek ġo fihom u naħseb ċertu affarijiet lanqas biss kelli kas li nagħti kas nagħti kashom ħa nkun onest miegħek jiġifieri straight and plain. Jiġifieri kien jgħaddi ż-żmien bija b'konsegwenza li jiena spiċċajt għamilt sena u nofs il-ħabs. Jiġifieri straight and plain qed nitkellem fhimt jiena il-ħażin tiegħi ma naħbihx però l-ħażin ta' ħaddieħor ma naħbihx lanqas. Jiġifieri ngdimt. Il-kelma l-verità hija gdimt. Tajjeb li meta skontajt is-sentenza tiegħi ta' sena u nofs u mort biex nerġa' napplika għal bail. Sewwa.
Jiena mort fuq l-avukat għatlu ismani għatlu tista' tapplikali għal bail. Qalli mela inti spiċċat is-sentenza tiegħek, spiċċat is-sentenza tiegħek. Jiġifieri inti qastaf meta id-data tiegħi tispiċċa li jiena nkun nista' napplika għal bail. Bħala avukat jiena nħoss li dawn l-affarijiet għandek tkun tafhom, inti ma tmux ġo supermarket. Oh, sorry, supermarket u tajdu tini dak il-flixkun jgħidlek imma dak il-flixkun x'inhu ħija. Jiġifieri qed tifhem responsabilità. Għasab wara ħajja ta' tifel hu. Qed tifhimni, jiġifieri da dejjem inżomnu f'moħħna li jiena kont età żgħira ħafna Kelli problemi ta' missieri u ommi għaddejjin, jiġifieri problemi tiegħi nnifsi, kont qed niġġieled battalja miegħi nnifsi, fhimt ta' ċertu affarijiet u hekk u mbagħad għandek dawn l-affarijiet li jbiddlulek ħajtek, li dawn kienu vera l-affarijiet li jbiddlulek ħajtek. Imma inti tant tkun injorant fil-verità li inti tibda tagħti kas is-separazzjoni ta' ommok ta' missierek, fhimt imma qed tifhimni?
U dħalt il-ħabs it-tieni darba. Ejwa.

Hemmhekk Mason ir-realtà tagħtu daqqa ta' ħarta kbira jiġifieri fhimt għad tisma' xbin għandi sbatax-il sena. Sena oħra jiena ħa nkun adult f'għajnej il-liġi. Fhimt? Isma' xbin. Ejja iqumu minn hemm. U niftakar kont intbagħat il-ħabs, jiġifieri li b'sentenza ta' sena u nofs, jiġifieri jien kont naf kemm għandi eżatt. U niftakar meta wasalt il-ħabs u rani l-Maġġur Martins biex ta' reġa' ġie. Jiena bid-differenza li di darba minflok dħalt b'sidri miftuħ, dħalt daqsxejn jisni bebbux, fimt għax kont naf x'ħansib. Għamilt l-ewwel sitt xhur ġoċ-ċella tiegħi, jiġifieri kont noħroġ inġib il-ħalib u l-ħobż, nagħmel id-duty tiegħi u nerġa' nidħol ġoċ-ċella. U kont ġoċċella u kont noqgħod bażikament nirrifletti isma' x'ħaj jsir minn hawn fis-sens għandek sena u nofs minn taf kif għandek, għandek naħa żmien. Maġġurijiet u hekk qatt ma qalu li xejn, jiġifieri kien hemm firridi tiegħi li noqgħod ġewwa, kont noħroġ daqsxejn wara l-offsinar biex inċempel l-ommi u lit-tfajla li kelli dak iż-żmien u kont nerġa' nidħol il-ġewwa. Jiġifieri kont nara t-television, Kelli l-affarijiet tiegħi, kelli l-kaxxa tal-go, hekk kont nara l-affarijiet, però kont aktar nagħmel ħin naħseb. Wara dawk is-seba' xhur, qabżiet li għad, għad, fis-sens jiena kont drajt fix-xogħol diġà, jiġifieri kont naħdem minn ta' età żgħira u dak iż-żmien xorta waħda kont naħdem. U niftakar kont mort fuq il-Maġġur Martin għadtlu isma' Mart, għadtlu, Maġġur, sorry, għadtlu hemm xi xogħol. Għalija, hemm xi ħaġa li nista' nagħmel? U b'mod kalm qalli, Qed tarah dan railing? Qalli, Tad-division? Għidtlu, Eh. Qalli, Ibda minnu. Dan railing kien duħħan, jiġifieri, taf kif. B'naħseb bl-iskop li jien ħa nfalli. Issa, jaf inkun sejjer żbaljat, imma Il-Maġġur Martin. Ma jek naqta, il-Maġġur Martin nsellimlu minnaw. Ejwa, le, eh, nsellimlu, nsellimlu. Naħseb li huwa eh, naqra jittestja li jkun. Naħseb jiena u koll li ma konċ preġunier kont nħosni kultant. Ejwa, test.
Ittestjat, eh, da, da xerit, pero mbagħad naħseb l-esperienza tiegħi li menu mal-Maġġur Martin kienet waħda pozittiva ħafna. Għanzi, għet minn nis li Zammejt f'moħħi tul ħajti anka ħbib mat-tifel tiegħu, t-tifel tiegħu il-boxer għaw, mhm. eh, ċoqqos, Chris. Eh, tifel tal-ostja u kol spiexna. Eh, apparti li atleta tal-ostja bniedem wise, moħwem, jider li missiru l-apru importanti fħajtu. So, maġur Martin, kien disciplinat ħafna. Ħafna. Ħafna, ġifiri linja hija linja. Ħafna. Eh, Pero naħseb li kien meta jara xaħat li ġenwinament qed jipprova. Ġifiri huwa anka dak il-filter li bdejt tajt inti l-ewwel ta' nies li jibdew jilabuha li qed jilabuha li jisma' jien qed nbidel ta' ma fil-verità ġest trid iktar privileġġi. Tejjeb ħajtek, eżatt, jew xi vista żejda. Eżatt, eżatt, eżatt, jew jal-għajnejhom, whatever. U l-maġġor marta dak il-bullshit kien ixommu. Ejwa, mal-lowel.
Però meta jarak li vera t-tipprova, meta t-impenja ruħi ġviri jiena l-iktar d-dmija, meta mbagħad Il-Yours iċċaqlaq u mar il-baħrija hemmhekk in-naħa l-oħra. Jien ma kontx hemmhekk dak iż-żmien. Hemmhekk kien jimpenja ruħu għedt Everest ja kien kien vera jimbuttuhom anke kien kien jgħidli min għamel il-homework min ma għamilx just biex nagħti naqqa' kuntest jiena kont ngħallem il-Malti, il-hip hop, ir-rap, dawn l-affarijiet u speċjal mal-għan aħħari kien li kont xtaqt ngħallimkom kif tikkomunikaw il-ħsibijiet tagħkom b'mod li ma tiffrustrawx ruħkom. Eżatti. Ħalli ma taslux biex tagħmlu l-idjozziji minflok tippruvaw tartikolaw dak li għaddej minn moħħkom magħkom infuskom u ma' ħaddieħor speċi dak kien lan. U Maġġur Mart kien vera jissapportjah dak il-proġett. Ejju. Jiena ħlif appoġġ minn għand il-Maġġur. Le, jien Eh, l-istess kelma ngħid jiġifieri. Ma sibtx.
Ehm,
Kien tani dak ir-railing. Eħe, ir-railing, eħe. Ħsieb li jiena forsi ħanfalli imma Ma falleċ. Għamiltu kollu?
Għamiltu kollu.
Għara Martin jek jettara l-podcast, iktbilna u taħt, e, jek vera mux kollu jew le, u jek tista t-rejt jaw koll il-kualita ta' xol. Anka għaxa kellu kod biex jgħamilli għalla il-garigor.
Il-garigor.
Rittama. Eh, l-review tkun waħda tajba. Eh, xeba li t-tini l-mara tal-azzarla.